Gandirye, ndorya nerivi. Ah, papa papa bhongi papa. Right, kati wangu pakamira sei pana. Doro wandingori one out munyunga mupeta gwere nokude muchigairo sina ugayo. Wala dimo, wala zvakana kani wana. Edimo uchengete muri yese. Wona kana ndapa uzare zvakana kani wana. Ndapa uzare zvakana. Apa ndo pane mushana kuti

Ah, nyepa amai guru makadiiko? Tiriko kwakadii kwamama? Ah, kwatabva kutsvene. Kokurova hanzi chiiko ah, naye? Tinenge tiriko zvedu kumusha uko handa mudi kuuya. Ah, tichauya. Mamida kugara mari mari tete. Ah, zvichaita.
Ah, anogara chingochema nhau yemari uyu kauyu bhaji dzakawanda mari tete inzwai zvauri kutaura

chivapa kahota sekupfura zvaune kunana kuna mama wavapa aona kuti zvinenge tatoitika nyore zvatonyore manje manje mari randaishandisa kaba pride
unogoshandisa mari yemwana wechikoro vanziwo bapride zvazina kumira mushe tsano venyu vauya zvinhu zvabuditswa panze narendiroti ndiva ndatichisa nokubata isezvo chitsano venyu asati vauya mozotikavha kana maita semawana mari enyu hameno kwaanzwa wakaita chipisiwa ikuko sanga chiri vari kupiwa uchiswera mangwana tozobva tazokupai mari yenyu tozovadaro tsa ndo basa refoni ka dai wandifonerawo na mudzimai wangu unondifonerawo ndiudza baba mwana tsano vauya this and that this and that this and that iyi foni yakadzima musiro wamaingoita kuseni yakadzima iyi haina kana moto iyi Ah, mama, maita ndiite sei zvinhu ndizvekuwirana pamba because iwe- vagara bapuraidi musete hasha vagara kubva kuseni vakangogara ezvo kusvika nguva dzino matiri muri kudzoka mai manje nateni tete vachiti ndiri kudzoka nateni chikafu chavo izvo chirimo chekuseni ezvo takutobika tatobika chemasikati tadobika chemanheru vachiti kudzoka manje manje tsano ndopa vasvika hanzvadzi yangu hanzvadzi yangu yandinosira ndopa vasvika kati ona hanzvadzi kumba kwatira se kwatoburitsawo zvinhu chi panze narendrod kati se hanzvadzi yangu handingamurase mwana wamai vangu ndobva ndatora mari yemva ndaita se ndobva ndamupa ndakati chibhadhara

Ah, ndoruma ndafunga business but business racho manji hakufaya unogona kufaya but chinhu wanda ndogona uri kotinetsa pabusiness ipapo because ka vanhu vamwe ndotengesera ka vamwe ndotengesa varungu vamwe mandevele vamwe makaranga but chimwe zvese chimwe chikaranga it's not problem but panoti chindevele apo kasekuru ndo panoaari kundinetsa sekuru haya sane mandevele

Sanga sinofanira kuti kasikei futi. But mimi nhasi panoguma basa nona maenda kumberi. Aiwa unoenda mangwana.
Aiwa. Wana unoenda mangwana mm, ndokuperekedza kumanheru. Aiwa.
Eh. Fred wanyanya every time uchingoramba uchingodelayer nyaya kuti tiende kumba kwangu. Izvezvi vana vanenge vari vego.

Ko Mara rerudzikwa.
Lisa. Lisa. Lisa. Lisa. Hey. Kumura rerudziwa munoito. Kuri ndanoka shwa ndite wana wani chinonga padoor apa vanhu singadairi. Iwe Lisa mokei. Lisa.
Murarure rudzii shuwewo. Lisa.
Saka mukuru vati mamusinganzwe noku yangu kubva besa. Naimi mukaitende kumunda mukwashi. Mukaitende kumuta ino zuva rakudakara. Pane zvimagwandi zvandoda kuti munonditemera. Mama, kumunda futi. Ah, ah. Mama munoziva ndo zvinhu zvatakatiza futi kumusha izvo zvizvi tikati takuya kunoko kunokutown kunotakusvika futi takusangana kuno kumunda izvi zvimokona mama nitumvura mvura tiri kuita reni tu izvi ndika ndinoreacta mama haidi haidi izvozvomama izvi ndambowa nguva iyo ndongozi taimuka futi mama tiri kumusha uku hapana chandisina kuita kumusha zvese zvidhina ndaiforoma zvese mukatoenda nalisa mama mukatoenda nalisa mama inini anditumvura kuti kumama hatiiti zvinomkaramba kuenda kumunda munodyei pano moziva mama ka even kumba kukuku ndaingoenda futi kumunda ikukuku ndichitoona tushoko tochiita travel nebranch but handina zvandaimbokwanisa ndinge ndichii Asi mama- Mashura. Ah, ah, Lisa.
Lisa, mama, eh, eh, eh, tiri zama mama muda. Inini mama ka, ndikatosara ndichionawo zvangu kuti magetsi aya ari kunyanya kuperera papi chapi chapo foti ameno kana ma- ma- mapozi ndongogadzisa gadzisawo ipapopo ndono zvakamira sei Ah, Lisa, don't disturb me. chimuka nomudziva kurara kurara kudaro.
Ah, Tora- tora budi, tora budi, tora budi. Ah, apa mama mama akutondiita disturb panapa pana nditorora nezi dream yemari futi yebhegi akamuya achiita disturb munhu iwe uchienda plus zvakachinja futi ka vakadzi noma uchichaziva kurumidza ndopese tuhope twao ndini tuhope tushoma shoma pandotopedza
unononoka kubva kubhora ana bos ndaungopfeka hembe yako iyoyo apembe chinohadikita nochimhanya here nochimboita sei

Tsokorodze zvako zvawakaita nesu. Shangwa ongema. Busa. Busa. Hmm? Nezura unomboona lipstick yangu. Lipstick yako? Eh. Kana lipstick kumundani nayo. Ah, iwe ndoda kuzoishandisa ndadzoka nezura chikaba che passport changu ndakazochiona chauko chakaiswa nani. Chibasa nokumundani mbewe iri. Unoukisa ni matsoko. Kukurova kudai.
Mabasa aya mama.
Ii hatidaro.
Imi zvakaoma.
Iko murora ari kuti.
Murora ndamusiya kumba.
Kuvasarirei.
Ane kabasa kamwe kanga achimboita ita plus ane murora pane patisiri kuti wirirane izvo. Aiwa aiwa.
Mutadza kuwirirana nekuda kwe. Hmm, mama kamurora wenyu waakunetsa. Ameno tikuenda kuchechi kana tikunyarara chitema. Aiwa ka.
Kunetsa kwei? Huya naye tigare pasi titaurirane. Mama anoramba izvo kana ndikamupa mari ka budget mumba chaimo chaimo Eh. haagoni hazive chinonzi budget chii izvo ndikamuchaneka umbonuta umbonugaro zvako namama vako Eh. akuti hey mama wako anoroya hey this and that amene timafriends Ah, ndaroya nhasi inini ini nhasi kuroya nhasi ndakakutengera imba kwanogere uko Chokwadi, mama. kuti kuenda kusouth africa ndichifamba ndichitambudzika ukadzidza ndikakutorai ndikakuchengetai nhasi ndakuroya Ah, ipapo mama zvotondibata but ini nda- ndandatofunga kana kusiya mukadzi wake Ini na- hausiye zvatinoita inini inini ndichauya amai vako nekuroya kwangu ikoko tosikogara pasi handiti tagara pasi totaurirana Kunamata uchiri kuenda zvako mwanangu. Kwedu ndikunamata mama, handirege. Eh, zvaukatanga uri muSunday school uri mudiki uchienda kuchechi. Nanhasi mama ndikungodaro ende atambobvira ndasiya chitema. Kweiye ari kubvuma here kuenda newe kuchechi? Ah, zvepano neapo.
Ah, kana kuti kuti aende kuchina chako chaiko ka dzimwe nguva ka ndotofonerwa neyeyindi nefriend yangu kuti koiwe mukadzi wako mukadzi wangu autaura kuti mukadzi wako haasi kuya kana kuchina haasi kucommunicata nevamwe ah, zviri kuitika kumateki musangano haasi kuenda ndamushairavabereki vake vari kuti chii ah, zvimwe zvakaitika mama eh. ndezvekuti kumba uku ndamba mari yekreshi eh. mari yozoendesa kuti ndaseunopa mama vabhadharire mwana kreshi Eh, ndasvika mari wakaendesa here handina chikoi ndava dzako akazouya kuna hanzvadzi yake yakabva kumusha uko yakanorora yakanorora kubudiriro Eh. uye wakakweretesa mari hameno kuti zvinoitwa here izvozvo mama waendesa mari mari yemwana wechikoro aiwa kana zvichiita kuti ndomukweretesa mari yekuti anorora mama mari yanaka ndakagadzirira kuti mari iendese mwana kuchikoro kana ndimo mama munozvionawo sei
ndopandati mwanangu panoda kugadziriswa semakristu SemaKristu, tikagadzira tirisu tega tinorasika. Tinotora chiKristu mukati, totora ana asekuru togadzirisa, togara pasi totaurirana kana zvaoma. Ndosaka vakuru vemachechi variko, todeedza mufundisi togara pasi.